Shout out Zo Channel thlirtu te in za vai in chi bei vek u le. Hringnun keh them tih ziak tu tlangval smart em em mai amots emates dawng zual a biang biak na kan nei thei dawn a ahh hringnun keh them hi eng ang chiah nge alo ni tih kan hre thei dawn a kan lawm hle ni. A hmasain a maw sibai le? Sibai le. Tunah hianin i ngei tih thin? Lehkhai la zir em nge hna thawh lai te nei tawh em? A zir lai ka la nia, tunah hian Pachunga University College ah MA Philosophy ka zir mek. Tunah hianin khawi hmunah nge i khawsak mek? Tunah hian Venghlui, Aizawl Venghlui ah keimahin ka khawsa mek a, ka chhungte hi ka pa hna thaw vangin hmun dangah an awm a, keimahin inpui ka nghak. puitling hle tur a ngai ila aa lehkhabu lamah lut chho dawn ila tun hma tangin ani emaw maw lehkhabu lo chhuah hi i tum hrim hrim tawh em? Aw lehkhabu chhuah ka tumna pawh hi rei tawh a mahse chumi hma daih chuan in ka ziak tan tawh a kan sawi zau lo lo ang a khatlai kha i ka ziahna hi a rei tawh a ni chu Poetry hrim hrim pawh hi thil dang pawh ka ziak tho nain poetry bik hi ziah nuam ka tia keimah chuan a tirah kha chuan mahse lehkhabu chhuah hisap khanin ka ziak ngai lo hei kan tih ve theih turah khan ka dah lo ni chu mahse i tikhan ka han ziak chho zel a poem te pawh tam tak kha ziah khawl sa ka nei ta. Chuan Laltlanthangi JH kha Leikapuii zaiva ziaktu khan a tihchhuah khanin, Amah nen hianin mi mal taka inhresa kan ni vang khan tikhan an inate ka lenga kan ti tih a chhin a, keimah pawh kha keimah puala lehkhabu ti chhuak ve tur khanin kha tih lai vel atang tawh khan min fuih phur a, i phurna te kha ka nei chho chuan a, mahse chutah pawh chuan nakina thil la thleng tur angah khan ka ngai thin ni chu. Tunah hei mahni pualin lehkhabu te kan han khawr pum ve Ta reng mai chu ni. Mumang ang rum rum ten in hre hial lo maw ta raw. Chuanin kum eng zati nih vel atangin nge i lo tui chhoh tan maw? Poetry ziah hi i lo ziah tan tawh. Ka ziah tanna hi, poetry ang taka ka ziah hi chu middle school vel a ni maithei a. Mahse chumi hma chuanin hei. Kan naupan laiin movie te kan en a, mi tam tak chuan ka naupan laiin lehkhabu ka chhiar nasa em em a an ti mai thei a, mahse kei chu ka naupan lai ka chhiar chu GK Bu Encyclopedia tih vel ringawt kha a ni ta, poetry tak phei hi chu a bu a chhiar na chang pawh kan hre lo a, mahse i hei movie Disney ang te kan en ta naupang kan nih lai chuan hla motivational tak tak te hi a lo awm thin a, tlar hnih khat ti khan i ka rilruah cham bang kha i. A hnuah hianin keimah version ang hianin ka rough book velah hian ka ziak mai mai thin ni chu. Chuan i khatiang khan kan ti chho nek nek kha a hnuah keimah pual keimah i rawm chhuak tak tak khanin ka ziak chho chan a. Chuan high school kan kal vel atang hianin tikhan intihsiakna te telin lawmman te kha ka dawng chho chan ta. Chuta chang chuan Ahh, ka tih chho ta char char a ni mai, tun dinhmun hi kan thleng ta. Min influence tu te kha chu eng pawh lo ni se, ahh poetry ber tha taka chhah kha chuanin hlawhtlinna a ngai la. Chuanin ahh i ziah dan tlangpui maw, i ziah dan kal hmang vel, a bu a hi poetry vek a ni ta, turaw poetry hlawm a ni ta, i ziah dan kal hmang, ahh eng technique te ngei hman? Aw, technique a tirah chuanin free verse ang a ni mai hei. Poetry hianin dan leh dun a nei tih te hi ka hre ngai lo a, ih, mi tam tak chuan a nei lo pawn ti ta. Khatah khanin a tirah chuan chu free verse keima, keimah ina ka phawrh chhuah duh ang ang kha ka ziak thin a ni chu. Mahse higher. Kan kal lai vel khan niin ka hria, Cherhlun Higher Secondary School-ah hian i kan Mizo zirtirtu Miss Sangpuii hian Thuhlaril tih lehkhabu kha i min hawhtir a, hei hi chhiar ve rawh a ti a. Chuan tah khanin poetry form leh technique hrang hrang te kha ka hmu chho a, i Shakespearean sonnet sonnet tih te, ballad tih te khatiang technique hrang hrang kha ka hmuh hnu khanin tikhan free verse chauh a chang ni lovin keimah khan sonnet te ka ziak a, ih ballad te pawh ka ziak a, chuanin mi tam tak chuan lehkhabu chhunga awmah hian satire anga rin luh theih te pawh an neih ka ring a, chuan acrostic poem ang chi te ih chi hrang hrang hi chu ka ziak kual ve duah, ka hrut kim ve khawp chuang ka hria. Aw. Aw, Mizo ah te pawn kan ngah ta ziak tu ang te, ih ngaihsan deuh bik te, nem han chhiar deuh bik te, A, lehkhabu hi chu ka chhiar kual nasa khawp mai a maw, eh, short story a ni maw, novel tih te, mahse i, kei chu tunah hian hei keimah pawh in poetry bu ka rawn ti chhuak ta, tun laia thalai ten poetry bu an tih chhuah nasat hi ka chhiar nasa, chuanin i, mi mal taka ka hriat te pawh an tam a, anmahni ho hi i, ka ngaisang hlawm ka thiante an nih vang ni lovin hetiang. A harsa zia tunah keimah ka rawn fight chho ve ta a, ka hre chiang khawp mai a, mi dang phei chu pahnih pathum lo ti chhuak tawh te'n awm a, a mi mal takin hming hmerin sawi lo mai la i ka ngaisang hlawm em em a ni. Ni e, a poetry phei hi chu enge a rau in a min pawl tu riau te'n awm lo hi chuan novels ang te hian ziah chiam theih ang kha a ni ve lo ta, harsat viau pawh ka ring a, I lo beihna rei tawh bawk nen maw? Tun tun pawh hi enge a lawmawm viauin ka ri ngai tan pawn chuanin ah ziak mi ni tur hianin enge pawimawih tih? Ah tuna keima tawn ve chin pakhat ka khawr pum ve ta ni mai a, sawi viau tur chu ka hre dawn lo a. Amaherawhchu tei rei peih hi a ngai khawp mai a, ih a chang chuanin bei dawn rum rum hei. A thla thla engmah thil ziah loh chang te hi ka nei ni chu, hul ngawih ngawih chang te hi. Chuan ih khatianga te pawh khanin tei rei peih leh tih hrâm hrâm hi a ngai ka tia, a chang leh dân rei dar hnih hnu lamah te hei mut tawh hnu khuma mut theih lo inleh inleh changa rilrua thil rawn awm tlat te hi a awm thin a. Ih khatiang kha va thawh chhuah a va ziah kher peih loh hi chuanin a chang chuan a bo ve chu ka ti bo hnem tawl duh kai pawng khatiang ka dawn kha maw ih mahse khatiang a pawha tho chhuak a va ziah hram hram peih te hi a ngai a chuan ziak mi han tih dawn chuan chu ah thawh rim pawh hi a ngai a thil reng reng ah niang chu ziak mi tan bik ngawr ngawr ni lo in mihring tan hrim hrim hian tei rei peih leh thawh rim hi a pawimawh ber niin ka hria. A dik khawp mai, enge tei rei peih han tih hianin ze nghet tei kan nei tawk lo thinin kei kawng hian ka lo hre thin a, enge kan thu leh hla tam takah te pawh ropui deuh thleng thei tur si mahse kan tei rei peih lo vang te ze nghet kan nei lo vang te hian kan tla leh thin a, chuan ze a chhung hi a rei viau. Tih kha chu i sawi tawh tho ta, chuan a harsat tur zia pawh enge lo tui ve lo chhiar ve thin tan chuanin a hriatthiampui awm lutuk che a ni. A, he lehkhabu khawr pum tur hianin i engtianga rei nge i kum i hman? Aw, nichina ka lo sawi tak ang khan ka tet tet changin ka lo ti chho ve char char a, chuvang chuanin tuna kha mi rah chhuah kha hei bu khat ka khawr pum ve chawk chu a ni mai a, kum naupang te mah nila he lehkhabu hi ka dam chhung Ti ve ngei ang. Ka dam chunga ka lo sual ang kha a nih ber mai chu. Umm, enge a kei pawn ka lo chhiar tawh a, i lo ching let hne ve ni? Enge a hming atang ringawt pawh hianin a lo phur awm ve a, chuanin umm thawnthu tawi ang deuh hi a ni theiin ka hria a, maw nangma hring nuna hei hi a ni em? Aw umm chu i lo notice chu lo awm ka tia a chhan chu tuna a in dawt dan thlap a rem tur hian in ka bei rei lutuk a ni chu. A in dawt dan a kan han chhiar chhoh diat diat te khan awmzia a nei a aw a in rem khawm a. A then chu hei ka phuah hmasak sak ka dah hmasa ni kher lo khan ahh han en let kha chuan thawnthu kha chu Umm, thawnthu sawi kha chu nei tih khan duh tawk hrim e. Bakha chu chhiartu te tan an lo, anmahni an lo hai chhuah ve tan. Chuanin thil phur awm em em mai, keimah pawn ka hre chak a, thlitu te pawn an lo hriat chak ka ring a, a bu hningah hianin e, engvanga hringnun keh them tih hi vua ngei ni e? Aw, hringnun keh them tih. Thupui hi chu poem tam tak ka neih tawh sa avang khanin khang khaikhawmna tur kha ka ngaihtuah ta. Eh, tum deuha ka ngaihtuah lai kha chuan engmah kha ka ngaihtuah chhuak thei lo ni chu. Mahse, keimah khanin ka poem te ka chhiar ka chhiar a, tah chuanin ih a fun khawm ber tu tur nia ka hriat khan keimahah khanin ih rawn lang hrang hrang kha a awm ta. A tawpah khan thinlung keh them tih leh hringnun keh them tih kha ih. ka duh dun em em a, mahse kan ngaihtuah chian khanin a zau zawk. Keiman ziak mite chuan kan thuziah hi kan nun kan tarlanna a ni tak tak a, chuvangin ka hring nun ka rawn tarlanna a nia, ka a bung hrang hrang i lo chhiar tawh a i hre tho ang a section hrang hrangah ka then kha. Hmangaihna lam te chuan keima inpuanna confessional poem te leh rebel deuh hlek I sual dan let ling section phei kha chu a ni ta. Chuanin min chelh tawh lawng tih motivational poem te a awm khawm avang khanin ka hring nun peng hrang hrang a ni tih kha ka hria. Chuanin i harsatna keimahna mi mal tak pawh ka lo tawh chho chhoh ve tawh te ka ngaihtuah khanin hei darthlalang ke hi ka chan ber a ni chu. Chuan a ke them hrang hrang ang ah ang kha ka rawn dah khawmin ka hria chuvang chuan hring nun ke them tih kha ka phuah. Umm, a nia, a chhan pawh chu a lo tha hle mai a, a lo ni thei thup dawn a nih chu. I lehkhabu hi ih engtiangin nge a lo chhiartute hianin lo hmu se, lo dawngsawng se i ti? Ziak mi te hi chuanin kan thu kan han ziak a, kan ziah chin hi kan tih theih chu ni mai a, a lo dawngsawngtu tur te kha chuanin An duh ang ang a, an mahni nun nena an lo hmeh bel atan khan tikhan zalenna kha mipui zawng zawng ka pe a, a lo chhiartute zawng zawng kha ka pe a. Chutih rual erawh chuanin nichinah pawh rebel lampang deuh hei han helna, society atanga han helna lampang leh Mipui nawlpuiin a an ngaihdan ni lo lam hawi zawnga poem rawn kal a rawn awm te kha a awm ta. Ih khami ah khan mahse hei a tlem zawk kan la ni ta khatiang ngaihdan nei kha mahse an mal lo a ni tih te ih an an ngaihdan ang nei ka awm a ni tih te ka tar lan duhna kha a nih bawk avangin khatianga ih mi nawlpui ngaihdan Ang ni lo, ngaihdan nei te pawhina an mal lo a ni tih an hriat theih nan pawh khanin ih ka ngaihdan kha ka rawn tar lang ve hrim hrim bawk a. Umm. Ni e, a ziak mi ni hi chuan lehlamah chuan huaisen te pawh hi ngai ve a ni maw? Mahni i rawm chhuak ngei, mahni vei em em han ziah chhuah ngam loh te. A a then ah chuan insum te pawh ngai anga amaherawhchu khatiang Enge kei ka ni ve e han inti tan chuanin a lo harsa ve dawn a ni. Mai bakah mi chhiar, mi ziah ringawt kan chhiar lo a, keimahni ngeina kan thu leh hla i kan duan chhuah hun te pawh kha heng enge in motivate nan te pawh niang chu a ngai ve a. Zawhna zawh duh tam tak che pawh ka la nei a, i titi te pawh ngaihthlak zui zel la chak awm rualin enge kan hun neih te bei tham tawh sia i a tawp khar dawn hnai mai ila. Thalaite hnenah a niang chu ih fuih duhna i nei em maw, enge i ngei maw zawng sawina hun ang kha min han neih sak la. Aw, midang han fuih ve leh chhawng tur hi chuan engmah ni bik hian ka inhre lo a, amaherawhchu min zawh tak si ah chuan keimahna ka ngaih pawimawh em em chu Mihring kan nihna zawnah i mihring mihrinna, humanities, hi kan chawisan a pawimawhin ka hria. Kei pawhin ka theih tawpin tumah hi i ka hmuh dan ang pawn lang a teh mai lo a, mihring an nihna anga zah taka va dawnsawn zel hi ka tum thin dan a nia. Chu chu kan vai a kan tih theih chuan khawvel hi a nuam leh zual zawk dawnin ka hria. Tute tan pawh hian maw chuvangin humanity chawisang ang u tih kha ka sawi duh chu ni. A tha khawp mai. Kan society tan pawh hmasawnna tam tak a nih kan ring nghal bawk a. Chuanin i chungah kan lawm khawp mai a. Kei deuh ka lawm a. He i lehkhabu hianin enge tha lai tam tak te, ih chona thar pe sela, chawk phur sela, maw tun aia tum sang zawk thlen ngei sela an mahniah challenge thar te rawn siam selang, ih tih kha ka duhsakna leh beisei. Na ni bawk se la, chuanin thalai te ah hianin lehkhabu chhuah thei hin la tam lo a ni. Maw Mizo ah phei chuanin chhiar tham tak meuh meuh kan la awm a, ih huaisen takin kei rawn pen a, i lehkhabu hianin ih thalai tam tak te ih chona thar pe se la, maw tumna sang zawk nen ih. Tumna sang zawk a pek ka beisei bawk a, tin kan literature hmasawnna zel tura pawi theih tawp a hma i lo chhuah ve leh a, tun aia sang zawk min thlenpui ngei tur che hianin duhsakna sang ber kan hlan nghal bawk che a. Ka lawm. Awle, mi tinhmilh thu leh hla inhluihte harsa a thlir duh mipuite pawh i ngaihthlak dan tawk in lo thiam a, in lo hlawkpui theuh kan beisei. Hmang tha vek u le.